Tokoono ngā kaitono kei te whai i tō pōti. Mehemea kei runga koe i te rārangi pōti Māori ki te wāri Māori o Kirikiriroa. Ko Jarrod Gallagher, ko Maria Huata, ko Lawrence Jensen, ko Robbie Neha, Ko Andrew Lewis Pope rātou ko Jovea Feki. Ae rawa atu, he aha hoki te hē o te whakatū i tētehi wāri Māori? Kai te whakamamae tētehi, kai te whakararu i tētehi, kai te kawe mai i ngētehi atu tirohanga, uara, wheakoranga, nō konei ake tonu, nō te iwi taketake, kua roa nei mātou e noho mokemoke ana ki waho. Ko Maria Huata te Kaikaunihera Wāri Māori o Kirikiriroa i tēnei wā, kei te whai anō ia i te tūru nei mō te wā tuarua. Ki te kore au e whai taua tūranga, ko te waimarie ki au pea, ka riro ki au te tūranga o te wāri Māori. Nā reira, mehemea i whakatū noiho ai taku ringa ringaringa kia tū hei koromatua, tēraka pea ka mahue au ki muri. Ko te mea nui kia whai.

Ko Lawrence Jensen, nō Ngāti Porou, i tipu ake i Fairfield. Ko tōna kaupapa, kia haumaru ai ko ngā tiriti katoa o te tāone nei. So what I want to do is get in the ring with people and say, hey, let's do something better. What can we do? We have homeless shelters. Okay, I would like to know what are they doing? What are the, the hours? What are the programs? Because we know, research will tell us, if people are bored, like working with, with prisoners coming out, if they're bored,

of the people who live here. Ko Robbie Neha nō Ngāti Maniapoto, kei te whai i te tūru Māori nei, me tētehi tūru auraki ki te Kaunihera ā-Rohe o Ōtorohanga. Hei tāna, ko te kitea o ngā iwi Māori i roto i ngā rēihi te matua. Māori must be at the table. We would see in central government at the moment that doesn't seem to be the case. In fact, they're expelling our Māori politicians for simply doing a haka. That is wrong. Whilst doing so, they shove through more legislation, while our Māori politicians are not in parliament. I kitea ahau te mahi i roto i te ao o te pōti Māori, nō reira ka puta e rua ngā huarahi ki a au. Ko te ara tuatahi, Te ara ki te noho i te ao o te riri, o Te Ara Toaroa ki te tū i te ao o aroha. Nō reira, ko tērā taku whāinga. Ko Javeya Feki te pōtiki o ngā kaitono nei, ā, he kaupapa nui tēnei o tana whakarauora i tōna tuakiritanga Māori. I te tīmatanga o taku haerenga, kāore au te mōhio tōku whakapapa, tōku pepeha hoki. Nō reira, ko tēnei te karanga ināianei kei te tū i te ao Māori. E whia kē ka whakapā atu mātou ki a Gerard Gallagher rāua Ko Andrew Lewis Pope, engari ka auare ake. E ai ki ēnei o ngā pepa kaitono, e whakaae ana a Gallagher i ngā wāri Māori, engari kei te kaha whakahē a Pope i ngā tūru wāri Māori i ngā kaunihera katoa huri noa i te motu, ahakoa kei te tū ia i tētehi. Koinei te rohe o te Kaunihera o Kirikiriroa, e karapoti ana i te katoa o te taone nui o Kirikiriroa. Ko Te Rapa i te raki, ki Peacock i te tonga, me Dinsdale i te uru, tae noa ki Ruakura i te rāwhiti. He māmā. Whakamahia tō reo, pōtingia. I'm pretty positive that I can handle the council table. If you can handle being in a marae hui,

He maha ngā moemoeā ki ahau i roto i tēnei whāinga, ā, ki te whakaputa nā mana o ngā rangatahi nō Kerikeriroa, nō Waikato ki roto i tēnei haerenga. Ka mutu, ka kati te wā pōti hei te rā horoi i te 11 rā o Oketopa. Nā reira koutou kei te rārangi pōti Māori ki Kirikiriroa, Kia kawa hei wareware ki te whakamahi i tō pōti. Mai o Hapānapa, māu kaha. Ko te reo te take.